Mir haten jo d'Grupp iwwert den europäesche soziale Mindestloun. Den éischten Deel, déi éischt Ronn, déi mer haten, war e bëssen en Tour ze maachen vun de Problemer, déi do sinn. Dat Éischt, wat mer constatéiert hunn, dat ass, dass d'Europäesch Unioun ganz limitéiert Kompetenzen huet am Beräich vum Sozialen. Dat heescht, éier een do iwwerhaapt emol wëll een europäesche Sozial, soziale Mindestloun aféieren, misst ee fir d'éischt kucken, dass een, dass d'EU och déi Kompetenze kritt, fir do, fir dass een do eppes ka man. Dann hu mer och doriwwer geschwat, dass et eng Differenz gëtt tëschent west an osteuropäesche Länner. Et gëtt och eng Differenz vu Mentalitéiten an de Länner. Zum Beispill gëtt et Länner, déi hu guer kee soziale Mindestloun. Sechs EU-Länner hu kee soziale Mindestloun, skandinavesch Länner, Éisträich a sou weider. Dat heescht. Et kann een schlecht ee sozialen Mindestloun op Europa Ebene imposéieren wann 6 Länner iwwerhaat keen hunn an a priori net motivéiert wieren fir do mat ze goen. Da hu mer constatéiert dass d'Gewerkschaften net staark genuch sinn op der europäescher Ebene fir deen néidegen Drock ze maachen a Richtung méi sozial, also gemeinsame soziale Mindestloun. Mir hunn och doriwwer geschwat dass et am Fong wann ee vun engem gemeinsamen europäesche soziale Mindestloun schwätzt, Soziale Mindestloun, dat ass jo am Fong eng Aart Moyenne, mee dat refletéiert jo net, wat an deene verschiddene Secteure genau ofleeft. Et si Secteuren, déi gi besser, anerer gi manner gutt. A fir dann homogen op ganzer EU-Ebene ee gemeinsame soziale Mindestloun ze maachen, dat wier schwiereg au vu vun deene verschiddene Secteuren, au vu vun den Differenzen an de Secteuren. Dann hätte mer d'Fro vum, also d'Problematik vum Verbraucher. Am Fong hu mer gesot, dass d'Verbraucher, déi kafe jo oft Produiten op Basis vum Präis. Dat heescht, wann eppes méi bëlleg ass, dann kafe se éischter dat, wat méi bëlleg ass, wéi dat, wat méi deier ass, obwuel dat, wat méi deier ass, vläicht zu bessere Konditiounen hiergestallt ginn ass, soziale Konditiounen, Ëmweltkonditiounen, dass do am Fong eng Sensibiliséierung muss stattfanne beim Verbraucher, fir dass se net onbedéngt sech net nëmmen nom Präis riicht, mee och aner Krittäre mat abënnt. Da kommen ech zu de Léisungen. Ech hunn der jo scho verschiddener erwähnt. Fir d'éischt hate mer gesot, dass mer op EU-Ebene, wann eng Kéier Traitéë reforméiert ginn, dass dann dee soziale Volet misst gestärkt ginn. Mir hunn och gesot, dass mer wéilten, dass de Socle des droits sociaux verbindlech gëtt. Sensibiliséierung vum Verbraucher, dat hunn ech jo schonn ugeschwat. Subunternehmen, déi am Land aktiv sinn, an deene verschidden Länner aktiv sinn, déi missten ëmmer zu deene selwechte Konditiounen schaffen an aktiv sinn wéi déi lokal Unternehmen. D'Kontrollen, déi misste verstärkt ginn. Dat heescht, et kéint een déi schéinste Gesetzer hunn, déi ee wëll, mee wann d'Ëmsetzung vun deene Gesetzer net klappt, da sinn déi Gesetzer, Fir näischt do. Dat heescht, d'Kontrolle stäerken, awer och kucken an deene verschiddene Länner, éier een iwwerhaapt op ee Wee geet vun engem gemeinsame soziale Mindestloun, datt d'Aarbechtskonditiounen an deene verschiddene Länner gutt sinn an datt d'Ëmsetz, also datt kontrolléiert gëtt, datt déi Aarbechtskonditiounen och korrekt sinn. Semestre européen hu mer ugeschwat, wou mer gesot hunn, datt déi. sozial Critèren, déi sozial Voleten do méi staark do misste mat afléissen. D'Europaparlament misst gestäerkt ginn, well d'Europaparlament am Allgemengen méi sozial Positiounen huet wéi d'Kommissioun oder de Conseil européen. Et misst am Fong dofir gesuergt ginn, wann eng Kéier eng et zu enger Stäerkung kënnt vu soziale Kompetenzen op EU-Ebene, datt d'Parlament do och, vill ze soen huet oder genuch ze soen huet. Den EPSCO an den Ecofin-Conseil missten op der selwechter Ebene kënnen diskutéieren. Déi missten am Fong gläichgestallt ginn, fir déi verschidden Problematiken unzeschwätzen. An d'Patronat an d'Salariat missten an enger Aart europäescher Tripartite kënnen besser, méi einfach zesummeschaffen, fir dass net oft laanscht enee geschwat gëtt, wann et drëms geet, fir. Aarmut ze bekämpfen an och déi Geschicht mam europäesche soziale Mindestloun, misst eng Aart Plattform geschafe ginn, wou déi verschidden, wou ee sozialen Dialog op europäescher Ebene kéint stattfannen, wou een dann doduerch vläicht kéint virukommen, sech austauschen, wat déi verschidde Positiounen sinn, wat déi verschidden Ängschten a Suerge sinn. An voilà, dat war. De leschte Punkt, fir ee Sujet, deen awer nach ganz vast ass a wou een am Fong awer net vill Konkretes ka soen, wëssend, dass d'EU awer net elo vill Kompetenzen doranner huet, mee ech mengen, do hu mer awer als Aarbechtsgrupp gutt geschafft.